ntaka wena thweni ri la studio 13 ni ku tisela nongonoko afrika wa vulavula wu humelerisiwe hi tinyiko morgan xivambu famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara yan'we eka nhlekani wa siku ra namuntlha muyingiseri wa mina twana namuntlha hi lava ku languta ka timhaka ta murhi lowa nsawutiso wu nga va mahungwini swinene eh lava ku bula na vasama munduku seke hikuva namuntlha va kha va hlangana na holobye wa timhaka ta rihanyo eh holobye wa timhaka ta rihanyo a kha a vulavula na komiti leyi langutanaka na timhaka ta swa rihanyo epalamende va nyika xiviko xa hi laha timhaka ta ti-vaccine ti fambaka ha kona kambe xivutiso lexi hi nga ka xoho ka nhlekano wa sukela namuntlha i ku ri eh, afrika-dzonga yi teka xiboho xa ku va va pfa va yime mapfhumba ya nsawutiso um hi ku tirhisa murhi lowa nsawutiso wa johnson and johnson endzhaku ka loko ku hehliwa leswaku ku na vanhu lava va nga hetelela va va na eh, ku tiya ka ngati endzhaku ka loko va sawutisiwe hi murhi lowa se swo swoleswo swi endle leswaku tiko ra afrika-dzonga ri teka xiboho xa ku va eh, ku pfa ku yimisiwe nyana nsawutiso lowu a wu kha wu ya emahlweni hi ndlela yo yoleyo se xivutiso i ku eh, we loko u ta va u twe hungu ri fambe hi ndlela yeleyo swi nga va swi kha swi fikisa ku yini eka wena ngopfungopfu loko khe langutaka timhaka totoleto hi ndlela yo yoleyo va ri yi omisa ngati emirini eh kambe ke a hi ro sungula swi endleka tani mi ta tsundzuka na astrazeneca na yoho ku vulavuriwe hi yoho ku yi endla tani ku vulavisisiwa ivi vulavisisi byi komba ku impela ku na ku hlangana hi ku nkama n'wani ngati ya oma kambe ku nga ri hi mhaka ya ku i murhi lowa nsawutiso mi nga nyikiwa wona hi ndlela yeleyo se hi ta va hi kha hi languta swo swoleswo hi ku ka- ka- ka afrika-dzonga a hi se kuma na xiviko na xin'we xa vanhu lava va nga hetelela va kume murhi wa nsawutiso ku va kumbexani va va na nxungeto loko swi ta ka timhaka ta swa rihanyo se xivutiso lexi hi ku vutisaka xona mayingiselo wa mehe i ku we matitwelo ya wehe hi wahi loko swi ta ka mhaka leyi ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka timhaka um leti ti ti nge le ku endlekeni um hi langute ngopfungopfu ka matshamele ya swilo um hi timhaka ta murhilo wa nsawutiso kandziyisa rito ka 071 265 9860 hi twa ku u ri yini wena swi nga va swi cince swi tise mavonelo ya yo karhi ka wehe loko swi ta ka timhaka ta nsawutiso wolowo ke se hi ta va kha hi bulana tatana simon nhlungwani sweswiwani u nga ri khale kusuka ka dinousa um eh, hi twa ku vo va ri yini va humese xitatimente um eh, hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku tanihi dinosa va ri yini loko swi ta xiyimo xi te tani hikuva vanhu vo tala lava nga le ku sawutisiweni va vona e van'wani va vona i vaongori hi ndlela yeleyo tlhandla kambirhi hi ta tlhe hi bula na mec va timhaka ta tidyondzo ta masungulo ku na mhaka leyi nge le ku vulavuriweni ngopfungopfu hi timhaka ta um muchudeni luwa wa le xikolweni xa mbilu ku vulavuriwe hi toho ku sukusela um eh, musumbunuku um eh, namuntlha i ra vunharhu ka ha vulavuriwa hi swona hikokwalaho ka ku va xitori lexi ha ya mahlweni um ku na swihehlo swa leswaku kumbe ku na ku vulavula ka ku n'wana loyi u hetelele a hundza emisaveni loyi a kha a voniwa ka vhidiyo a kha a biwa se maendlelo ma ya muxaka wolowo xana ku nga va ku ri ku swi vula yini leswiwani ngopfungopfu loko hi ka hi languta ka timhaka ta ko ku na vanhu lava vulavulaka hi timhaka ta ko leswaku va va machudeni va holova hi xivona eh, eswikolweni kumbe loko va huma swikolweni kumbe loko va ya swikolweni i khale swi ri kona hi bula na mac vuxiyelo eka nhlekani wa siku ra namuntlha laha ka ntlhanu timinete ku bele awara yan'we se ku sukusela loko hi heta ku bula na tatana simon hlungwana ku fika loko hi ya bula na mec ku ta va ku ri wena ni lavaka hi bula hi timhaka leti timbirhi hi bula hi timhaka leti ta xikolo hi bula hi timhaka leti ta ta nsawutiso hi twa ku u ta hi tlhelo rihi wena ka teto timbirhi u nga tirhisa voice note kumbe ku tirhisa twitter handle kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe u yi bela riqingho ka 0152971855 hi ndlela yoyoleyo kambe ke yimani ya ka zinjiva hi twa ku vona tanihi dinosa loko eh, holobye wa timhaka ta rihanyo va tivise ku yimisiwa nyana ka ku yisiwa mahlweni ka timhaka ta nsawutiso ku ta yini eka vona andza ka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka afrika wa vulavula na khalanga pet mathebula tatana simon hlungwani i president wa dinosa democratic nursing union organization of south africa hlungwani nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene fm

Eh ni nge ni ngo ni ngo tiyisisa leswaku vo tala va vona i swirho swa hina kumbe hikokwalaho ka leswi ku nga vanhu lava nga vativi va swa rihanyo kumbe va va loko hi vula hi xilungu ngo vula ku ti-health professionals a ku ri vona lava a va nyikiwa nsawutiso lowu hi ka rhengu ro sungula um ni ngo vula leswaku hina hi amukerile leswi ministara va nga fika va yingisela swidyondzeki kumbe vativi va swisayense kumbe ti-expert loko hi vula hi xilungu va va nyikaka xitsundzuxo xa leswaku swi ni nkoka ku va hi nga tekeli ehansi xiboho kumbe ndavisiso lowu nga kumeka etikweni ra amerika na xiboho lexi nga tekiwa hi tiko ra australia xa ku kombisa leswaku va na ku vilela leswaku ku na ku ku ku ku tiya ka ka ngati loko munhu a va a a a nyikiwe nsawutiso loyi hambileswi ku tiya loku ka ngati kumbe hi xilungu va nge i ku tlota ka ngati i i le ka percentage yi le hansi swinene mi ta tsundzuka leswaku vanhu lava nga humeleliwa hi nghozi yo yelana na yeleyo ko va e, ntlhanu na wun'we ku nga tsewi eka mamiliyoni ma six kumbe ku tshunelela kwalaha ka seven million ya lava va nga va nga sawutisiwa etikweni ra america hi nsawutiso lowu wa johnson and johnson so swi vi na nkoka leswaku tiko ra south africa ri teka xiboho xa leswaku hi nge se ya khombo swinene swa swi kota ku swi endla leswaku munhu a hetelela va vuya va ku ve u vuye a ya biwa hi stroke kumbe mi kuma ku loko ngati yo ya yi tiyini ku ri leyi ya ku a a byongweni yi endla leswaku munhu a va na stroke mi kuma ku nkarhi un'wanyana na swirho swa le tlhelo swi nga tirhi kumbe mi kuma ku swirho hinkwaswo swi nga ha tirhi swa yena kumbe eh, eh, titlharindza ta yena ti kumeka ti ti fiki ti pfalekini kumbe ku bloka so hi ndlela leyi nge hina hi amukela xitiviso xexo hi ku swi kombisa leswaku ku na vurhon'wana bya ku langutisisa swinene leswaku ku nga vi na ku rila ko karhi laha etikweni ra hina ko fana na lokuya hambiloko ri swi nge se za swi humelela swi ni nkoka leswaku swi langutisiwa hi ndlela leyinene kambe hi hi tlhela hi vula leswaku swi ni nkoka leswaku tiko ra hina ri veka eh ku langutisisa ku loko ko tshuka ku ri kona loyi a nga rilaku a ku mina onge ni titwa so a fika a langutisiwa xikan'we na ku a a a a tshunguriwa kumbe ku ku va a tshunetiwa a kusuhani a kota ku langutisisa ku xana a hi swona leswi swi nga ripotiwa america a sungulaka ku ku va na swona na laha a south africa so hi nge kombisa leswaku i ku mhaka ya ku ku ku langutisa kumbe na vurhon'wana bya leswaku ku nga vi na xiyimo xo fana na xexo ha swi tiva leswaku swi nga ha endleka tanihileswi na xitsongwatsongwana xi nga hambana na lexi le america swi nga endleka swi nga humeleli laha etikweni ra hina kambe swi na nkoka leswaku hi nga hi nga yimeli ku twa leswaku vanhu va va lovini hi nga titwangi ku ri hi nga langutisangi mhaka hinkwayo yi helerile hi no tshemba leswaku loko ku ta va ku kumeki e, ni ngo ku kumeki ndzavisiso liya yi karhi yi hlayiwa swinene va ta kota ku fika va yingisela ni ngo va nga landzelela kambe vativi va swisayense kumbe ti-health expert lava nga ta va advisor tanihileswi ku nga na meeting na namuntlha lowu nga tshama leswaku wu ta kota ku va nyika e xitsundzuxo leswaku va yisa ku yini emahlweni hikuva nsawutiso wona wa laveka laha tikweni ra hina
loko mi kha mi swi vulavula ni mi yingiserile um eh, eh, zinjiva ni mi twa mi nga twali eh, hi ku ya hi laha a ni hleketelela kumbexani mi nga twala ha koho ku twala mi kha mi mi ri na nkelunkelu kumbe mi kha mi phenika hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka yini eh loko mo mo ngheneliwa hi hi nyoka andlwini eh khalanga loko mo sungula ku va na nkelinkulu mi ta tsandzeka ku tiva ku mi ta khoma nkhavi wihi mi ta yi hlongola njhani andlwini se swi ni nkoka loko ngopfungopfu i i ni ngo swi vula ku ri i i ntokoto lowu hina hi nga dyondzisiwa leswaku loko wo va u ri na ni ngo mi nyika xikombiso loko wo va u ri na leswiya a xibedhlele hi nge i resuscitation munhu a fika a wa kwala va ku ve mi fanele mi n'wi mi n'wi hanyisa mi n'wi pfuxa ku a nga fi loko mo sungula ku phenika mi ta fika mi u ta mi ta lahlekeriwa hi munhu yaloyo swi lava leswaku mi sungula ku nwa mati mi holanyana mi attenda mhaka yo fana na yeleyo ni resuscitate kahle ni ngo vula ku ri leswi hi swi endlaku hina i ku tirhisa kumbe hi xilungu hi nga vula ku hi applya science leyi hi nga yi dyondzisiwe leswaku xo sungula hi nga pheniki hi ta kota ku hi ta hi ta saver vutomi bya vanhu vo tala etikweni ra hina lexi endlaku hi nga pheniki i ku ni ngo mi nyika xikombiso leswaku misawutiso kumbe yi kona mimirhi yin'wana leyi endlaka leswaku munhu a va na ku fana na swiswange i ku tlota kumbe kumbe ku tiya ka ngati ni nga mi nyika xikombiso mimirhi leyi ya ya ya ya ni nga yi tirhisiwaka ngopfungopfu na ka leswi ve nge i i family planning eh kumbe hi xilungu va nge i ti-contraceptives yo tala ya yona ya swi endla sweswo ku hambana ka kona i ku ti-percentage ta kona ti va ti ri kwihi loko hi langutini ka leswi swi nga vuriwa a ka research leyi nga endliwa le america swi tikomba leswaku lexi xa vaccine leyi kumbe nsawutiso lowa johnson and johnson wu le hansi ni le ka ku tlota kumbe ku tiya ka ngati loku endliwaka hi letiya hi lama maphilisi ya ku ya ku pulana swa swa swa mindyangu kumbe family planning leswi vulaka swi endla leswaku hina hi nga twi ku ri na na na ku ri hi nga za hi yima hi minenge hi twa hi nga ko va na jenene jenene leyi nga ta heta rixaka hikokwalaho ka sweswo kambe swi ni nkoka leswaku hi lavisisa hi za hi fika ehansi hi ku nkarhi lowu wu ta hi nyika nkarhi wa ku languta ku lava va nga hlawutisiwa vona laha a tikweni ra hina xana leswi va va ku na swona hi ngo swi veka ku ri ku na leswi va nge i ti-side effect xana va va na yini na va kumeka va ri karhi va ri la yini na ivi va karhi va pfuniwa ku ya emahlweni swi ni nkoka leswaku ku nga vi na wun'we a nga ta fa hikokwalaho ka ku va a humeleriwe hi ku va a nyikiwe nsawutiso lowuwani hi swo swi endlaku loko hina loko hi swi langutisini hi swi vona ku i mhaka leyi yi nga ta koteka ku yi nga lunghisiwa leyiwani na loko ku ri ku va kona wun'we kumbe vambirhi va nga kona hi ta kota ku nghenisa ndzavisiso hi fika hikuva hina ndzavisiso wa hina wa la south africa wu hi komba leswi ivi hi kota ku byela misava hinkwayo ku na hina hi swi voni hi ndlela leyi hi swi hi koti ku swi lulamisa hi ndlela yihi mm. etikweni ra hina mm. loko loko mi kambilavula mi kutani hi ku hina vo ka hi nga tiveki nchumu hina hi nga kule se hi le ku tirhiseni na timhaka letiya ta marito lama ya mako hi le ku tirhisiweni tanihi ti-guinea pigs ku na ku vulavula ko tala ngopfungopfu loko mi languta leswi social media yi ndlisaka swona hileswaku loko munhu o landzelela leswi social media yi nge le ku endleni swona hi timhaka leti ta murhi lowa nsawutiso munhu a nga za a hleketa ungeti eh, lomu swibedhlele vaongori na madokodela va logoho loko xiyimo xi te tani se loko ni yingisela n'wehe swi jinga swi swi ni vuyisela miehleketo ya ku e-e eh, social media i social media kambe leswa vutomi hinkwabyo ku angarhela i vutomi hi ku angarhela ni kombela ku hundzele vhengeleni zinjeva ni lava ku hi vuya hi hetisela hi ku languta ku mi vona ongeti leswiwani swi loko ku yima loko hi nga yima koho ku nga va na eh, nxungeto wa muxaka muni ka timhaka ta uh, nongonoko wa ku u hangalasiwa ka murhi lowa nsawutiso ka ka swiyenge swo hambanahambana kumbe ka rixaka hi ku angarhela laha afrika-dzonga loko hi vuya mo ni khomela tani ndzi njefa i ntiyiso muyingiseri wa munghana lone fm khume mbirhi mune timinete yibeli awara ya khume mbirhi le ku burisaneni na tatana simon hlungwani vona va sukaka dinosa hi bula na vona hi kha hi langute ka timhaka ta xitiviso lexi tivisiweke hi holobye wa timhaka ta rihanyo eh dokodela zwelini mkhize lava nga kombisa timhaka ta leswaku afrika-dzonga yi teke xiboho xa ku va yi yimise ku yisa emahlweni na ku hangalasiwa ka murhi wa nsawutiso ngopfungopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta hi laha eh, matshamelo ya swilo ya nga xiswoho hi loko ku landzeleriwa eh, eh, swiviko leswi swi humaka ka tiko ro fana na america eh, hi ndlela yoyeleyo a yini mahlweni ndzi njeva a ku ri na ku langutela kukulu mi ta tsundzuka loko ha ha sungula eh, ku tiveka timhaka ta minsawutiso leyiwani a ku ri na ku vilela swinene ku vulavuriwa hi timhaka ta ku afrika-dzonga ri le ku nonokeni ku xava mi- mirhi leya minsawutiso eh, swi ku tlukwa swi ku chakala se sweswiwani a- a- swi swi tikomba onge ti kumbixani ku hlwela lokuya a ku ri a ku ka ku hi vuyerisa hi ku a ni ngo loko a hi nga hlwelanga swi vula ku mirhi ya sawutisi yo fana va astrazeneca kumbexana a yi ta va yi fike hi ku hatlisa ku tlula leswi yi nga fikisa xiswona kumbexana yi ta fika yi kuma ku se eh loko se ku sungula ku vulavuriwa hi timhaka letiwani ta ku omisa nkangati kumbe ku ndla ku eh, blood clotting ku ya hi laha mi nga swi hlamuselaka se swi kuma ku se hi fambe mpfhuka wukulu a mi voni ku kumbexani ku hlwela lokuya ku nga va ku hi ndlela yin'wana ku hi vuyerisile tanihi afrika-dzonga na ko ku ya amahlweni loko se xiyimo xi te tani xi ta kavanyeteka ku fika kwihi eh, eh kalanga ni nge ni ngo vula leswaku swona hi swoxe ku va hi yimisini swi vula leswaku laha a hi vekile rhengu ra leswaku hi ta fika kona hi siku ro karhi swi tlheliseleke endzhaku hikokwalaho hikwalaho ka leswi ku nga yimanyana hi ku a hi swi tivi leswaku xiboho xa leswaku ku yiwa mahlweni hi yona eh nsawutiso lowu wa wa Johnson and Johnson xi tekiwa namuntlha kumbe xa ta tekiwa ka nkarhi lowu taka kumbe swi ta tekiwa futhi endzhaku ka masiku mangani mi ta lemuka leswaku eka nkarhi wa sweswi tiko ra Afrika-Dzonga a ri na yona misawutiso yin'wana a handle ka lowu wa Johnson and Johnson lowuya wa wa wu humaka ka Pfizer na wona a wu se fika laha tikweni ende leswi swi humelela endzhaku ka loko ku ngheni kumbe ku fikile eh mimirhi ya nsawutiso ya 90000 leyi nga fika laha xikarhi ka emaheleni ya vhiki hi karhi hi langute leswaku ku ta fika yin'wana batch ya 110000 ku ri leyi a yi ta va yi karhi yi ya mahlweni ka ku hetisa rhengu ra sisonke vaccination program se swi vula yini na swi vula leswaku lahaya a hi kongome ku ri hi siku ra ti ra n'hweti leyi taku hi ti-seventeen ku ta sunguriwa ku sawutisiwa mani na mani swi nga endleka rhengu ra siku leriya ri tlhelerisiwa endzhaku hikokwalaho ka leswi loko ho swi languta kahle kahle a yi kona mimiri hambiloko mo va na timali na matiko hinkwawo ma ri na mali eka nkarhi wa sweswi a ku kona laha mi nga ta fika mi wu xava kona murhi mi wu kuma hikokwalaho hikokwalaho ka leswi mirhi yi kalaka yo endliwa yi kha yi loko hi heta ku endliwa namuntlha sweswiwani yi vhela yi pakiwa yi famba yi ya matikweni mohan ma man'wanyana lama nge le handle hi ku hi swi tiva kahle ku a yi endliwi matikweni ya hina kambe hina laha hi nga ta fika hi pfuneka kona hi loko se murhi lowu wa johnson and johnson wu ta sungula ku ku va wu makiwa kumbe ku endliwa la tikweni ra hina tanihileswi tivaka wu ta fika wu endliwa le agqebega ku nga ku nga endhawini leya ya port elizabeth hi rito ra ra khale kambe ni ngo vula leswaku um loko ho ka hi nga kumi yin'wanyana vaccine kumbe nsawutiso swi vula ku ku ta va ka ha yimiwini ka karhi leswi swi ta tlheleriwa endzhaku mi ta tsundzuka leswaku matiko lawa ya nga na timali kumbe yo fuma swinene ya misava yo fana na amerika va fiki va xava mimirhi yo tala leyi yi nga tlhandlaka mune tlhandlaka ntlhanu kumbe five times or four times eh population ya vona kumbe ku ya hi hi va hi vanhu va tiko ra vona va yi teka va yi veka ku ri hina van'wana hi ta ka hi nga yi kumi hikokwalaho ku a ku ri ni ngo swi teka ku ri i vudyela bya ku navela leswaku vona va pfuna matiko ya vona hina van'wana hi nga pfuneki mm. kambe hikuva swi endliwa sweswo hikuva va ri na timali va swi koti ku rhanga va ya xava so tiko ra afrika dzonga ri kumeke ri hlwela ku ya ri ya humesa timali hi sweswo swi nga endla leswaku hi hi hlwela swi vula ku rhengu lera ro hi ta hi ta fika hi hi kota ku sawutisa mani na mani ri ta tlhelela endzhaku ende mi swi tsundzuka leswaku se hi ya ka nguva ya mukhuhlwani loko hi fika laha ka meyi eh na June hi kona mukhuhlwani se wu nga ta va kona na lowuya wa mukhuhlwani wa ntolovelo wu tshama ku ri kona leswi vula ku ri ku ta va kha ku vabya vabyiwa and vanhu vo tala va ta va nga ri ku kumeni ka sawutiso wo fana na lowu loko ku ri sawutiso ha swi tiva ku ri sawutiso yi kona misawutiso yin'wana leyi endliwaka kambe wa mukhuhlwani ku ta va ku ri mukhuhlwani lowu wa mani na mani lowu mi kumaka hi malembe laman'wana a wu kumeka kambe loko u nga sawutisiwangi swo fana na vuvabyi byingi bya corona swi vula leswaku loko ku fika nkarhi wa vuxika laya swi nga ha endleka leswaku vo tala va va na na ku tshikeleleka hi mukhuhlwana hi ku sawutiso lowu endla leswaku na loko ku ri ku wo tshuka u vabyile a wu nga ta va na tshikelelo wo u ta nghena exibedhlele u za u laha ku ya pfuniwa hi michini ku va u hefemula so hi swona swi nga ta endla leswaku swo tala swi tlhelela ndzhaku hi ku swi vula ku rhengu ra hina hi tlhelele ndzhaku xitswiriri xi vuyele kwalaya eh, bolo yi vekiwa xikarhi ka ka ku hi sungula futhi swi i ku tika ka kona kambe swi hi dyondzisa yini leswi ni vula ku swi hi dyondzisa ku loko hi karhi hi hi fambisa matiko a hi dyondzeni ku tiyimela na ku ti endlela swilo leswaku na hina hi nga tshami hi karhi hi hi xilungu va nge hi ngo dependa ka matiko me le handle hi ku hambiloko ho swi lava laha afrika-dzonga ku hava nsawutiso leyi nga ta wu xava na laha afrika ku hava nsawutiso leyi nga ta wu xava kona lomu hi xavaka kona swi fana loko hi xi hi mazulu va nge hi ku ncenga ho famba ka hi ncenga kumbe ho famba hi kha hi xavelela ku ri mi nga hi xavisela va ku ha heta mi endlela hundred thousand mavhiki lama taku manharhu mi kuma ku mo fanele mi mi khondla mavoko mi yimelela kambe nda tshemba ku leswi afrika dzonga hi nga vulavula leswaku a ku vi kona mi tikhampani leya mfumo leyi nga ta kota ku endla mimirhi leswaku ku tika lokuwani hi ta ka hi nga ha vi na kona a hi ta kota na ku pfuna matiko laya kusuhana afrika dzonga na wona ma pfuneka
no ha ni mi twile zinjeva rito ra n'wina ro hetisela ka swirho swa n'wina hi ku anga hi ku ka rixaka hi ku angarhela na swirho swa n'wina hi ku kongomisa mi nga ku yini ndzi nga ha vula leswaku um rixaka vanhu hinkwenu a hi tsundzukeni leswaku loko hi ta va hi tikhoma hi ndlela leyinene a swo tala mi swi vulavurile mi kha mi tsundzuxa a hi swi landzeleleni hinkwaswo letero leswiya loko ku ri vaongori na vatirhela mfumo na vatirhela swa rihanyo a hi yeni mahlweni hi endla leswi hi swi kotaka ni leswi hi nga swi tolovela leswaku rixaka ra hina ri ta hanya ku ya emahlweni loko ho swi veka hi xilungu hi to swi veka ku ri it is in our hands a hi tiyimiseleni leswaku hi nga fiki hi fika hi ringeta ku se ha rivala loko ho va na xirivatana swi nga endleka hi va na twa ku vava loko se hi nghena ka nguva ya mukhuhlwana leyi ya ka n'hweti leyi yi taku na na nguva hinkwayo leyi ya vuxika leyiwani swi nga hi tikela swinene ivi swi hi nyika problem yo tala a hi swi lavi ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina mhm. na na hina hi nga lahleki a a hi a hi endleni ku ri hi landzelela hinkwaswo leswi lavekaka kumbexana hi nga pona khenselo zinjeva nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo hlaleka inkomo i tatana simon hlongwane president wa tinos a yi bula na vona kha hi languteka timhaka leti ta hoyihoyi kumbe nkelunkelu lowu nga hetelela wu va koho loko swi ta ka timhaka ta murhi wa nsawutiso vongi n'wa n'wana timaluleke u yime ku lunga ula ta hi byela ku mahungu ya wara ya n'we ya ta va yimise ku hina hi yini ka yena hi ndlela leyi nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Ma tiva bot pep siku rin'wana loko yo hanya mi ta ku xikalavito mi tirha xi tshame xi vulavula ku hi ta fika ku ta fika siku leri va nga ta ku vatirhela mfumo a va na mali ya ku ya muholo swi le ku teni bot pep sweswo mali yi dyiwini un'wana na un'wana wa ka wa swi vona wa ka wa vula ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula
Eh, ri xiyile botpet mbalala na kingsman kusukela tindhawini ta le venda i mutivi loko swi ta ka tipolotiki ta machudeni loyi a nga tiyimela yexe um eh, botpet um eh, mina ku vulavula hi mhaka leyiwani ya leswaku ri a hi ta kombela ku swi koteka leswaku mi vulavula na vahumelerisi vufambisi bya xitichi leswaku ri va ngetelanyana um at least thirty minutes ka nongonoko lowa hina wa nkoka wa vayingiseli eh leswaku hikokwalaho leswaku ri nongonoko lowu wu na nkoka swinene ngopfu loko mo languta ka ti-radio letin'wana ta vustation yo fana va phalaphala f m nongonoko yo fana leyi leyi khumbaka timhaka ta vaaki yi tlanga eh, eh, eh, vo two hours ku ya henhla so a la kombela leswaku nkavo nongonoko wa hina wu nga vi one hour thirty minutes a wu ya gimeta kwalaho ka awara ya mbirhi inkomu
okay ekutwini mingiselo mi mani kuma xikalavito la xikalavito nhlakani
ehlekani mi njhani botata i pfukeli botwa mina i pfukeli Okay. no va ku vula ri- i rito rin'we tsena leri hi tsandzekisaka tanihi hi afrika hi ku angarhela e the word function e ri hlupha ngopfu we are so resourceful a a tikweni ra hina ra afrika very much resourceful both pet but always loko hi hleketa ku tiyimela hi chava rito faction hi chefil both pet kambe xivutiso i ku eh loko n'wina mi ku hi chava rito i ncini xi mi tisela ku ri miehleketo ya ku ku na ku chava ka rito rero
rasancini eh hi swo swi swi vulaka swona i vutoho ya na ku chava ku tiyimela because loko ho lava ku cheka ikhonomi bupete why rhandi ya hina yi nga compare-iwi na mozambique why tioyili hinkwaswo everything loko swi vulavuriwa swi fanele swi yisiwa america mantisisi loko hina hexe hi ri maafrika ho kota ku hi tiyimela hi endla swilo swa hina swilo swo fana na leswiwani at least hi ta banana hi rhanga ro yisa kha hi swi tiva ku ri nomani i problem ya hina hi ri hexe leyi mara hi swaku hi rhanga hi yima hi xaniseka mavakho na va lava dinosa leswi va swi vulavulaka hmm. ka just agent botpet a ku na a ku na chumu botpet ho ho chava ku sanctioniwa hinkwaswo leswi humelelaka ho chava ku sanctioniwa
kambe kambe xivutiso eh, eh, xin'wana i ku xin'wana i ku um kumbexani na timhaka ti ta ku lava va yi rhangelaku va va nga hi yisi kona laha kumbexana a hi ta ya kona ku hikokwalaho ka yini eh, tikonkulu ra afrika um tanihi sweswi mi nga kombisa ku na swicelwa swo tala swicelwa leswi hinkwaswo a swi lunghisiwi la a afrika swi lunghisiwa antsungeni loko mo languta eh, tiko ro fana na na nigeria xikombiso ri na ri na oyili yimbisi yo tala kambe loko mo ya nigeria ku na nkayivelo ku pfa ku va na minkayivelo swinene wa mafurha eh. kambe oil yi kwalaha ka vona loko yi suka loko yi suka nigeria leswi endlaku yi kala bupet i ku loko yi suka nigeria a yi a yi a yi tirhi nigeria yi suka ya li yi yisiwa kona ivi yi kota ku yi vuya nigeria and loko se yi vuya nigeria yi vuya kha yi durha swinene

Eh mi vula yini loko mi ku flu vaccination ku hava mi mi vula yini? Hi ku eh, eh, ku na nsawutiso wa mahala lowu nyikiwaka wa wa wa wa mukhuhlwana Afrika Dzonga kumbe wu kumeka ka ti private entities. No.
Ni vula wona bothete ni ri for the past two weeks. Eh. a ni ri ku wu laveni na vhiki leri nga hela a ni ri ku wu laveni bothete. Lomu mavhengeleni malama kwalama wu kumeka kona.
ni le ka titliliniki ta mfumo a ni wu kumangi ku hava a ni ta ku hi swa ni vutisa swona ku ka titliliniki ta mfumo ku swi koho sweswi swa ku munhu va ku i ta ku sawutisiweni
e swi tele swa ni vula ku i sawutisiwa swa mukhuhlwani e last year ni sawutisiwe koho ka tliliniki ya mfumo a ni nga swi tivi a ni ni twa vanhu va kha va ku ni ya vhengeleni rihi rihi ni ya ni ya kuma flu vaccine mm. last last year ni sawutisiwe kona doctor ni vulavula ntiyiso wo wo helela last year ni sawutisi wu kona sweswi a tikhemisi for the past two weeks a wu a wu le ku kumekeni se lexi kumekaka wa ta ku byela ku um xava swiyiniyini swi fambelana na corona what what what what se hi rivele leswi a swo tala hinkwaswo that's why ni ku na vo varhangeri va hina they just become agent ya ya ya ya ya covid kama i rito rikulu i rito rikulu leri loko mi ku va va ti-agent phela mi vula ku swilo leswa corona a swi le a swi le ku humeleleni swo swo endliwa
handlelo ku ri ku ka handle ka ku endliwa ku thethe loko ku ri ti-agent swi vula ku vona va khomisa byo karhi kwalaho because every day i corona tsena ni mi twile botavi

eh na ta tsaka go tell ku n'wana la a lova va nga swi tivi vadyondzisi lavana ku na vana va nga le kuleni and a ro sungula kha swi ndleka swi leswi ku na yin'wana video kha ku lwa wa mfana wa mhanyana kwala exikolweni swi kumeta ku xikolo lexi a va a va tlhogomeli vana vadyondzisi lavayani a va ri busy va lo titshamela a titlilasini va nga ri busy hi swona ku nge vi ku ri ntiyiso sweswo mi vulaka swona a va lwela tlilasini a va lwela handle botset a ku ri kwala exikolweni a ku ri ijarita ra xikolo ee mara mara mara loko mi ku va va tlhogome phela a hi vana lava va tlhogomerisiwa swo leswi n'wi mi vulaka swo vulavula va hi vulavulaka vo hi nge ku hava mudyondzisi la nga ta landzelela vana hi breaki eh, eh, na ko phela vana lava a vololwa va lwa va dlayana exikolweni buti wa mina se swi vekeni kahle loko mi ku va tlhogomela mi vula yini loko va va tlhogomela botpet swi swi ndleka kwa xikolweni botpet a swi tshamisekangi and a swi sungula phela ku va za va alovana na vanhu la xikolweni va lukwa la xikolweni ma ni twisisa a ni mi twisisi mara na mitwa a ni swi twisisi ku eh. leswi a mi langutela ku vadyondzisi va fanele va endla swona hi swihi ni la ku tiva sweswo
ku vadyondzisi a va tlhogomeli ku endleka yena exikolweni xa vona va lava loko ri na ni nga ta swa ku laha xikolweni ku hava security na ri ri na ku laha xikolweni

mr mathevula va va va yimile agedeni se loko mi loko mi ka mi lwa le ntomeni mr mathevula va fanele va suka le va ta le ntomeni le ka dlodloma Oko, oko, oko. Ni vula ku va ta le ka dodlova le koveni a tomeni. A va ti ka dodlova. Oko.
na ri khanseli vatswavira khansi a a hi- a a- a hi pfunaneni swi ta hi pfuna hi ku minkarhi ya ku tala ku tala ku tsutsumela leswiya swa ku komberiwa hi ta bula na mec ne ya hi ta bula na vona hi ntlhanu timinete ku bila wara yan'we kwala a hi mutweneni le ka 015 297 1855 endzhaku ka leswi xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula hi laha hi lavaka ku twa wena mingisero wa mugana lonene fm ku fana na loyi Uh, khale a nga a- loko a- ku ri mina a na ha ri na ku themba loko se va ku yi yi- yi- tiphilisi ta kona ti omisa ngati a mina ni voni ku na ha ta ze ni tiyisa ni ku ni ya ku tlhaviweni swi ngo ho no swa ni tidyela nkaka Ni ti dyela maguxi sweswi ni nga kula ni kha ni dya swona ni ta ze ni hola loko ku ri Xikwembu xa teka a xi a xi teki leswo ni ta ni ti yisa ni ya tlhava tlhaviwa hi swihi leswi swi nga ku ri ku a va swi chekangi kahle hayi a na ha tshembi khalanga very very loko ri ku Xikwembu
enhlikani khalanga hi vule kwala ka xitici xexi hi karhi hi vulavula hi yona mimirhi leyiwa leswaku mimirhi leyi a yi yo kambiwa yi langutiwa yi voniwa yi ringanele ku fika kwalani a va vulavula ku yi kwalomu ya ka va ma 50 something percent swi sweswe swi vula ku a a a a swi tiyisisekanga kahle i rihanyo leri a a a I ball position i rihanyu leri vanhu va hanyaka hi rona. Loko swilo swo ze swi kamberiwa swi nga fikeleli ku ya kwahalaya ka va 90 to 100 percent, a a a a swi tshamisekangi. A swi tshamisekangi swilo leswiwani. Mimirhi leyiwani yo ta ku ta endla ma business kwala South Africa, ngopfungopfu leswi Johnson and Johnson ku nga khampani leyi na kwala kaya hi nga na yona yi swi approve-we hi mhaka ya ku khampani leyi yi kona ku na lava nga ta benefita hi timali leti ti nga ta va ti karhi ti huma loko ku karhi ku seketeriwa mapfhumba lama ma ku tlhaveriwa aka vanhu so a hi timhaka ta ku vanhu lava va tekela rihanyo ra vanhu loko swi ze swi kamberiwa swilo leswi kumeka ku a swi 100 percent a swi fanelanga swo tirhisiwa aka vanhu so hayi

ya mina ni la ku khomentanyana ka leswi a swi nga humelela mbirhi yes hi ku vona ka mina ni vona nga ku ku vuyisela rirhandzu ka vatswari eh na vana va xikolo a va cinci xikolo lexi ya vito xi vitaniwa rufuno secondary high school swa mbirhi swi ta tshama ku ri vito leri nga ta va ku ri vito leri nga duma hi ku dlaya kumbe hi ku khosa rifu kumbe ku susumeta rifu eka n'wana loyi a nga lova hi ndlela ya depression because na mina i survive depression na swi tiva ku depression hi yini so ku va hi vuyisela ku tshemba ka vana va xikolo na ku builda rirhandzu eh a xi thu rirhandzu ku nga rufuno eh ku nga n'wana loyi a nga hi siya misaveni hi mhaka susumento nkarhi wu nga humelela xikolweni
na mi twa loko mi ku swi ta pfuna ku aka rirhani kambe ke vito eh, ri ta pfuna hi yini hi ku ku ta va ku ri vito ku hundza kwalani ku ta ku ta pfuna ni pfuneni ku twisisa kwalani hi ta va hi kha hi onora vutomi bya n'wana loyi a nga lova hikwalaho ka susumento wa ku va a lweni a biwa a biwa xikolweni a nga ri kulweni mm. hi mhaka ku loko hi langutane swi tele swilo leswi swi rinimiwaka la south africa swin'wana swa swona swi va hina hi kha hi nga swi tivi as hi ri hi ri vantshwa mara loko ku ri na leswi humelelaka hi nkarhi wa hina na hina hi kombela ku phuxa ku ri a ku two mavito ma swilo leswi humelelaka nkarhi wa hina more special loko swi ta ka education Mm, na mitopoto mina kambe mi ri yini Yeah. mi ri yini hi timhaka tetiya ta ku eh, ta ku va va vadyondzi va va xanisana hi xi- hi xivona hikuva van'wani va ri i- i swa khale swilo leswi ri koho ene swi tikomba swi nga ri kusuhi no hela hi yisa ku yini mahlweni mingisi rome Eh bootpad yima ni mi hlamusela eka tsanana ni un'wana loyi ni nga na vutsoniwa byin'wana byi nga very sensitive eh vutsoniwa bya mina like i'm using a pipe now to pee ku mm. tipfuna kumbe loko tumbuluku u vitana yes. so hi hanya ka nkarhi wa social media hi botpad laha hi minkarhi yo tala mi kuma ku loko wo va u tsale swo karhi or va kha va swi tiva ku na problem yo karhi va ku moka kumbe va ku vulavula ku biha whereby u hetelela u twa nga ku a wu edivhelu evuton'wini bya vanhu van'wanyana mm. so swi ta tika ngopfu ku um eh, um eh, swi swa ti-bullying na depression swi hela hi mhaka ku hi hanya ka nkarhi wa social media
no na mi na mi twa bota ni khensile swinene loko mi teka nkarhi mi yi bela riqingho i nkoho mani yeah so lexi ni nga tsundzuxaka swona before ni famba ebotcat yes e a ku vi exikolweni ku kumeka ku ri na minkarhi leyi va vitanaka ma-social worker just ku va ta va ta vulavula na vana va xikolo ku va kombisa ku vanhu a hi nge fani e, ku na ti-albino hi van'wani va vatsoniwa n'wana loko a ri albino swi tika ngopfu ebotcat vo tala va bebuliwa va ri na disability ya matiso a va voni ngopfu ene n'wana un'wana a nge swi amukeli u ta n'wi chinghela loko a nga voni so hi kombela ku ma-social worker a ma tshinele eswikolweni ma solva na timhaka ta vana than ta mindyangu na swi twisisa ku ta mindyangu ti-sensitive mara vana hi vona future tiko so a hi kombela ku pfuniwa na kwalaho ni mi tweli vutomi ni ta va ni kha ni bula na mec ni ta ringeta ku ku ri hundzisa na hungu roro lero ra ti-social worker ni khensini ani nkhensa vote inkombo to amina hi le ka 015 ku na un'wana miyingiseri na yela a nga lulamisiwa ku va hi bula na yena nhlekani nhlekani hayi va tikomba eh va ri ka swin'wana hi le ka 015 miyingiseri wa me i un'wana mayingiseri a khatisa vonelo hi ndlela leyi a hi tweneni loyi e nhlikani khalanga hi vule kwala ka xitici xexi hi karhi hi vulavula hi yona a eh, lava vo lo phinda lava eh, lava vo lo phinda ni khomeni mingisero mugimi wa mehe eh, hi nge va phindisi futhi eh, a hi twele ni van'wana eh, va ri va vule kwala ka xitici lexi eh, lava wani vona va ri yini
yeyeyeyeyeyeyeye boti pet khalanga mathevula na boti morgan xivambu Oh, hiloko se hi fini, hiloko se hi fini. Mi swi twi ku se hala Indiya hala va ri yini? Va ri tinhlayo ti ya henhla, vanhu lava va va byi va khomaka vuvabyi byebye va tele xinjhani. Oh, he boti hiloko se hi vavisekile, hiloko se hi fini. A va fanele va nga hi byelanga swilo sweswo, va ndle xihoxo. Lava ka ti-media lava tirhatirhaka ku tisa mahungu kwala ku ri van'wamahungu va fanekele va ma sefa mhani va nga yi dlayisi ku chuha chuha boti petkalanga mi va byela vanhu valava boti petkalanga me me chowisa hi yini vonani va leta hi ti vaccine te ta kona tete tin'wana vo fika va ti veka ti expire se va tlhavetela vanhu ka swilo swi expiraka ma swi vona a hi swona sweswo a hi swona sweswo Ah, lava le ku huweni kombe ku va tsema ni eh ve le ku huweni leswi va nge ri i ku lahlekisa rixaka leswi va nge ri ku swi vuleni a a a swi a swi na leswi va swi vulaka vo va ku eya vo va ku a ni fanele va twe khale ni ya ni khomeni mingisela mehe va le ku huhweni um swilo leswi va swi vulaka a hi- a hi- a hi le ka xiyimo xo huhwa laha mingiselo mehe laha hi le ku vulavuleni hi timhaka leti ti akaka na ku kombisa rixaka ku ya emahlweni kambe ni ta vuya ni ri teka riqingho rero ndzaka leswi unity action hinkwaswo swi vulavuriwa kwala afrika wa vulavula eka munghana lonene fm kuva ku tin'anga ta sweswi to tala a ta ha ri na ntokoto wa la- ku fana na la ta khale ti va kona va kotaka ku pfuna laha na lahaya um swi fanisa na leswi leswaku minkarhi yin'wana munhu a nga fambangi kahle ka vanhu va xisati va ha ri kona va kotaka ku pfuna mara ka mavabyi njhenjhe ku tshungula mavabyi munhu a ta tivabyela hayi swa va tsandza sweswi va nga tiya swi ole sweswi swiya swa sayense leyi va nga vulavula hi yona kwalani tisayense leti va ti kota ngopfu that's why vanhu va chava ni yona na nhlikarhi va ya na vusiku kumbe landza tisayense a ka ha talangi munhu sweswi a nga nghena ya ku ya tshunguriwa va lanta ku ya nyikiwa swin'wanyana swa va hlupha vanhu van'wanyana va ri kweri inkomu 12 to half past 1 ni nhlikani na khalanga pet mathebula
sweswo mingiseri wa me a hi ku twi hi le ka 015 297 1855 eh hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri eh a ni kha ni la ku tatwa n'wangulo wa yena hi lowu hlekani hallo ai ai ai a ni tivi ku ku endleke yini laha mingiserom ka na lona fm at africa munghana i twitter handle ya nongonoko a hi ku twi mingiserom hi ku eh, u angula u ku yini ku ya emahlweni eh, loko swi ri tano swa tikomba ku ri switandzhaku swi ta va swi ri kona na loko u tshivela ndzilo a ku- a wu tekeli ku pfurha wu sungula kantsongo kantsongo leswi swi ta biya swilo i token masilani eh emanyeleti inkomo a ni swi tivi ku biya yini la eh ku va sweswiwani ku hume hungu leri se swi eh xiboho xa mfumo xi kahle ngopfu nsawutiso ku ta va nkingha yikulu eh ka nkarhi lowu taka hi ku eh ku ta va na ku chava swinene eka evanhwini hungu leri taka eh leri taka na vo na ri vona ku ingaku va nga rhanga hi lava va nga le palamende before vaongori ku loko swi biha hi nga pfumali vutshunguri i cha i- i chamas mukhari we le we le mavele ku na vutoya laha handle la Eh, ku na vato- ku na vutoya byikulu eh hi ndlela yaleyo kambe hi ku twimingisela me ku angula kwini eh, leonard u ri eh katika butpet eh ka tika ni nga se tsa ya lena diman toming se lo nga la line la nhleka ayi minjani khalang e pfokele minjani botwa mina e pfokele a kenza eh mina events record la kanja kanja ka inkomo record la la ku vulavula hi mhaka leyi nga humelela leyi xikolweni xe le mbilwini ya
mm, mhaka leyi yi le ku humeleleni swinene eka tindhawu to tala a yi le ku tekeriweni nhlokweni mm. xiphiqo xin'wana lexi ni xi langutaka laha i kharikhulamu ya hina leyi nga na yona laha tikweni um loko mi swi tsundzuka kahle ku na dyondzo leyi va ngo yi life orientation dyondzo leyi a ku faneke ku va yona yi langutaka ka timhaka to fana na leti timhaka teti ta mi ku ku rhula ka ka ma ka mi ku rihanyo ra miehleketo mm. ku dilana na depression stress na hi swin'wana na swin'wana swa vutomi kambe loko mi fika exikolweni mi ta kuma ku n'wina khalanga mi dyondzisa maths na science hi ku lava ku languta ku um ti-period ta n'wina a ti a ti fikeleli ka leti ku laveka ku mudyondzisi a tirha toho va ku ha leswi khala nga n'wina mi tikomba ku mi nga ri na ti-free period mo pfa mi khome na life orientation a mi na vutivi a mi na ntokoto a ni na ku tsakela kumbexani e ene loko mi languta dyondzo leyi yi katsa na psychology exikarhi munhu u ya a four years a ya endla vudyondzisi a karhi a mejara hi subject leyi ku va a kota ku va a tokota a va na vutivi bya ku va a dyondzisa no dilana na swin'wana swa leswi so mi kuma ku dyondzo leyi a yi vi effective ngopfu lomu eswikolweni a yi le ku yeni ngopfu mina na tsundzuka loko ra ha ri xikolweni a wu ya girawundini hi pfa hi tlulatlurisiwa hi nyikiwa timarks ta ku ho yima hayi leswiya swi ri swa a a swi nga ri swa arts and culture Eh, swona se swa life orientation Yes. ku ri ka grade 12 a ku vulavuriwi nchumu hi mhaka ya ntirho vutomi ku nga career a ku Yes. vulavuriwi nchumu hi mhaka ya sweswi swa depression because hi laha a hi fanekele hi dyondzisiwa ku munhu i deal i tirhana njhani na ti-conflict i resolve njhani ti-conflict loko u hlangana na ti-conflict swiphiqo swa vutomi u ya kwihi ku endleka yini na yini vadyondzisi va kona lava a va va nga dyondzela leswi kambe eswikolweni a mi kuma ku a hi ku kayivela ka madyondzisi kumbexani swi va swi nyikiwa munhu loyi a nga riki na vutsakelo a nga riki na vutivi so loko a fika tlilasini a nga swi tivi ku i ya endla yini na vana mm. hikwalaho se mi kuma ku se va tekiwa va ya girawundini swa ku mi ya endla vutiolori mm. kumbe ku vulavuriwa switori swo ka swi nga ri swona kasi hi laha a ku fanekele ku tirhaniwa na mhaka leyi so mina no loko mi vulavula na mec a ku langutisisiweni kahle ku xana dyondzo leyi ya life orientation yi le ku hi pfuneni na ya fikelela swikongomelo swa kona hi ku loko mi languta dyondzo yin'wana na yin'wana ku na ti-specific aims hi ku ya hi caps curriculum yes ta ta dyondzo yaleyo ku ri xana dyondzo leyi yi fanekele yi fikelela leswi na leswi na leswi xana ha ti fikelela ti-specific aims leti nga vekiwa eka camps curriculum yaleyo na hi ku ya hi dyondzo ya hina leya life orientation hi ku ni vona nga ku tsandzeka ngopfu hi ku kwalano xa vumbirhi na ku va vatswari a va nga ha dyondzisi vana ku xana loko ku ri na ntlimbo hi lulamisa njhani hi solva njhani hi laha e department ya education yi nga fika yi arisa na mhaka leya corporal punishment i mhaka leyi nga ri ki kahle ngopfu hi ku hi dyondzisiwa ku loko mi tirhisa corporal punishment le le kaya ku munhu loko a ku twisa ku vava na wena u fanekele mm, u n'wi twisa ku vava mm. enyameni mm. so hi leswi i solution yin'we ntsena leyi vana va tivaka yona loko sweswiwa ko va ku ri na apula va fanekele va tsemelana apula hi le xikarhi ivi lowun'wana a tsema ri nga vi xikarhi ngopfu ku va hafu ku nga vi hafu vana lava vambirhi loko vo lava ku ta na solution va ta holova ku mi ni nge teki leri mi ni nge teki leri lexi nga ta hela xi va solution i ku swantswa hi yilwa hi leswi swi nga ta teka swona lexi va nga ta vula xona i ku swantswa hi yilwa ku nga ri ku na ku ta na ndlela yin'wana ya ku solva sweswo hi mhaka yini hi ku a va dyondzisiwangi va tiva leswaku nhlamulo yi ri yin'we ntsena ya ku lulamisa swiphiqo hi ku mm. tirhisa madzolonga so ne le kaya vatswari a va languteni leswaku mhaka leyi ya ku loko n'wana a dyohini xo sungula ku ta va ku ri ku teka nkhavi a fayeteriwa a nga kombisiwi na leswaku nukwihi leswi u nga swi endla swi hoxeke hi ndlela yihi naswona swi na ti-consequences tihi eka vutomi bya wena a nga swi kombisiwi lexi nga kona i ku tana laha a tekiwa a beteteriwa hi nkhavi loko swi herisa sweswo munhu i twa ingaku u lulamisini xihoxo kasi n'wana a nga vanga a dyondza kwalani se a teka ku ho oh, hi wona maendlelo lama ma fanekele ku tirhisiwa loko ku va ku ri na mitlimbo yo karhi evuton'wini
no ni mi twile mi leswi mi nga swi vulavula mi mi ndle ku ni hileswi a swa ku ni sala ni nga ha ri na swo swi vula hi ku i e, e, e, ntiyiso mi ba tinhloko ta timhaka mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi faneleke hikuva hi landzelela ni khensile miyingiselo wa mina ku va mi teke nkarhi mi yi bela riqingho mi kota ku vulavula na yini inkomu khensini khala inkombo I- i- i- i- i yin'wana ya ya ya mintlhontlho leyi kumbexana hi nga vulaka ku hi hlangana na yona ku ya emahlweni loko hi kha hi ya- hi kha hi hi- hi ringeta ku yisa vukorhokeri eka um rixaka a hi tweneni loyi
Brobert awusheni nhlikani nhlikani a vulavula na DJ la na a huma Mozambique eh la Rustenburg mina eh loko ni vulavula hi tlhelo la ku vulavula hi tlhelo la la bowling la ka bowling la a no kombela leswaku at least loko a li ku a bowling liya laha xikolweni loko n'wana hi ku se swin'wanyana swi endliwa hi ku n'wana a va na ku chava swa ku loko leswi a swi encaka eh loko a report a bowling leyi yi ta hetelela yi endli yini a van'wanyana loko va yi twile swa ku yi ko va nga va nga yi tekeli nhlokweni mathicara so loko a loko va yi tekela nhlokweni loko a pota leswaku at least ku va na meeting swa ku vanhu lava mi bulaka va kota ku ve ni va tshamisiwa hansi na vona va kota ku ve ni va understand va byeliwa swa ku leswi mi swi endlaka a hi swona so maybe maybe swi nga pfuna a ni tivi mara a ni zama tano. a hi yeneni ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya fambisa ku yini u yime ku lowu nga bongi n'wan'wana ti maluleke loko swi famba ku ya hi laha hi xikunguhateka kona hi bula na mec wa timhaka ta dyondzo ya masungulo ya limpopo eh ndzhaku ka mahungu lawa kumbexana va ta tlhela va hi pfuna na ku hi twa ku xitori lexi hi vulavulaka hi xona se xi fike kwihi eh ndzundzuluko wa koho wu fambe ku fika kwihi hi ndlela yaleyo sweswi hi ya studio 4 la ku nga na bongi n'wan'wana timaluleke a hi byela mahungu lama a nga hi khomela wona eka nhlekani wa siku ra namuntlha ya vongi nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa hi sweswo mingisero munghana lona fm nkombo timinete ntsena ku bela awara ya khumembirhi eh, ya khumenharhu eh, xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko afrika wa vulavula ka munghana lona fm ni khalanga pet matsevula i n'wana ri simati wa jima xitlhonga wa xingiritano wa chechela makunelo wa ndandadzi holobye wa timhaka ta tidyondzo ta masungulo va laha limpopo ne um hi ku ya hi muvulavuleri wa vona va ta va laha um ku sukusela hi ra vumbirhi ku fika ra vuntlhanu um se ni vona van'wana va vateki va mahungu va kha va ku va tila hi mhaka ya timhaka leti nga humelela mbilu e-e eh a ko va timhaka ta ku khale swi kunguhatiwile leswaku va ta va ri laha a limpopo eh ku va va ta kota ku languta matshamelo ya swilo eka lembe xidyondzo ra 2021 hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano hi langutela ku bula na mec eh pholi vuxiyelo nkarhi lowu nga hetiki mbilu hi ta twa kahle kahle tanihi ndzawulo va ri yini eh loko xiyimo xi te tani ku hi vo lava a hi kunguhate ku va hi ta bula na vona hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga si emahungwini a hi twe leonard mahoxi a ku boothpath ka tika mhaka leyi ya murhi wo tlhaveriwa wa johnson and johnson eh se wu hi tisela ku chava hi leswi swi nga humelela le america cnj tiko ri lovini emakwena mavundla yani eh, Ei, makwena mavundana kama ya hi ku timingisela munghana lona fm ku wena u angula u ku yini minjhani botpet ni kombela mi byela muyingiseri loyi a ha ku humaka ku ri mathicara a va tirhi ku risana na vana va tirha ku dyondzisa ni vula muyingiseri loyi a nge u dyondze i hanyani nkuzana inkomo i kulani uh, mabunu la vulavulaka tani a nga rhumela ka twitter eh hi ndlela eh, eh, eh, kumbexana ka- eh, kambe swi nge koteki ku eh, mathicara na vo hi vula ku ta ku a swa ku hi vo va nga va fesa ku ta ku vana va lwa ni ngo a va tirhi nchumu oh, oh, okay. va tirha nchumu ko va ta ku hi nga ngheneleli swilo hi nga swi tivi va tirha nchumu ko va ta ku vana i vana matisi na na mi twa buti ee sweswiwa na n'wana nghele exikolweni na thasa ni nge ku ta ku a va tinghenehelo ni sweswiwa vatswari va voho hinkwenu sweswiwani i vatswari voho va masungulo valava hi ku nampundzu va yini exikolweni na mi tweli votomi a hi tweneni van'wani kuna va angula va ku yini eka 015297 1855 khalanga mina ni lava ku seketela muyingiseri xikolo lexiya a va xi cinci vito va hlonipha lufuno va ku va na ku va department yi tisa ti-social work every month eswikolweni hinkwaswo kumbe hi ta kota ku vona ku tirhela ku- kumbe hi- kumbe ti va kona ku tirhela kwalaya eswikolweni eh, hi ndlela yo yeleyo kumbexana swin'wana swa leswi kumbexana swi nga tala ku swi hi pfuna i landza ra hosi eka eh, dumazi a nga botpet ni tela hi ku chava hi ku eh, hi ku yimisiwa ka j n j mina ni ku loko a swo koteka tin'anga na to Eh, ba ba vukosi mi nga kwati ngopfu loko mi kwata ngopfu na network ya n'we ya tsema Kwata. Eh, eh, mi mi yimani yimani kahle mi nga kwati Eh, eh. Ah, la ile joni la le am Ah, tsuka na hlomola na mina ku a joni ya n'wina na n'wakayo ya ku nga va ku swo swimoyana nyana kumbe xana kambe ku ba ku ba right Okay. ni munhu haxi leswi ni ringeta ku hlamusela swona Mm. ku ndlopfu leyi a hi ya wun'we ya hinkwerhu xo sungula loko ni ri ndzeni ka class ku na vana lava loko se swi ta ka bullying ya leyi hi vulavulaka yona kumbe lavo kota ku ba van'wanyana vana ni swi tiva kahle ku n'wana lowa mina loyi na loko a kha a huhwa na van'wanyana hmm. i na rigombo i na vutswaka hi swi tiva kahle sweswo hmm. kambe loko se hi ri le xikolweni vona mathicara va swi kota ku vona ti-early warning science ku la ku na photi xa mhaka yin'wanyana yi kulukumba ngopfu for example loko vo ni fonela mina xivambu sweswi va ku n'wana wa wena i biwile hi mpama okay ni ta ya kaya ivi loko na ha tshamile na ha solva kun'wana wa mibu hi mpama nto kuve xi ti sungile xi file endzhaku ka toilet se ni vitana mfundhisi malungana u ta na ni ta khongela yesu u kona eh? hi fanele hi swi languta kahle mhaka leyi no no no no no eh swi hlomula mbilu swilo leswi mati wa n'wana loyi i biwile ku vava a no pfuhetela mbilu a tlhe a fa ku vava hi ri yini maticha va mere mbilu va ri yini a hi vona va nga dlaya n'wana luya a hi vona ma swi vona mm. kambe hi nga endla yini that's why sweswi ni lemukisi va ka mayeka exikolweni ku dennis mi endla yini kwala ndzeni ka xikolo loko swi fika ka timhaka hikuva vana lava a va fani na hina xi vambi loko hi tshamile ku na un'wanyana na wu twaka mango vona ku loyi i tekele i tekele swa tatwa wakwe ivi va n'wi tshomola nyonga a za a ya huma xibedhlele ivi ivi xikimi xa yena xi cinca ku za ku kotiwa n'wana lowo le benis hospital va nga ha va phathula voko va tsema voko hi mhaka yintsongo ma vona ku hi twa timhaka to tala ngopfu media mi kahle ngopfu ma hi dyondzisa mara ku na leswi mi hi byelaka swi fika swi hi twatlanya timhaka timbirhi leti mi dyaku mhaka ya mbilu na leyi nga humelela a Mpumalanga a Benis a Delisma a Delmas that's why mina dokodela loko o ni khoma na n'wi byela ku ri no loko o ka nga ni byeli swona ni byela ku tlhelela xikolweni tshame ni vula sweswo ni ku tlhelela xikolweni a ni ri na problem ni ku no ni twa so so a ku a hi fambi theatre ni ku wa vabya ni byela dokodela a ni chavi ku vula sweswo a ni na mini yi xikolweni ka ni nga dyondzelanga ku dokodela ni ni ni byele loko mi ku ma wa a mi kaneta hi ku n'wina a ni n'wina loko mi twa leswi swi vula ku swi lava theatre
ntini ta swi kuma ndhaku mara loko a ni nga ri na tinisi ntini ta swi kuma ndhaku ku swi sweswo loko last resort it's under the knives or mm. i-operation mm. mara loko mi ya ro sungula ku na leswi na leswi na sweswi ni le ku hanyeni ni nga tsutsuma ni siya milenge sweswi nuna ta vula ku anything can go wrong evuton'wini se hi luya n'wana mana wa yena a nga ta kota ku vulavula a ri ka ti-labor pains kumbe a ri ka post natal depression e va va tribula voko i swilo munhu sweswo swa karhata namuntlha hi nga vulavuli politiki a hi vulavula swo vava kambe a hi voneni hi ya mahlweni hi hanya kambe leswi swi hlomula mbilu leswi na mitweli wa vukosi leswo engom ntiyiso swa hi yo mhaka hi kha hi ringeta loko mi yi twa hi hleka hi ringeta ku papalata swona ku swi nga fikile laha hi tshikelelekaku hi ku loko hina hi tshikeleleka haleni hi ta tshikelela na n'wina kwala mi nga koho um eh, hi ndlela leyi kambe a swi a swi olovi ku ku hundza ka xiyimo lexiwani eh, u swi hleketa i hleketelela swi swo tala u hleketa ku vana eh, swi tele leswi munhu swi swi hetelelaka swi swi fika emiehleketweni ku kumbexani hi nga hetelela hi vulavula hi swi languta ku ya emahlweni kambe hambiswiritano a hi ku tumingisa roma hi le ka 015 297 1855 mahungu ya tele kambe ke hi ta vuya hi yisa mahlweni ni mansiku na ni hundzayelaha swivutiso ni tinhlamulo nhlikanhi lowu eka afrika wa vulavula
xana u karhele hi ku kanganyisiwa nakona a wu swi lavi wa swi lava ku twisisa hi laha bitcoin yi tirhaka kona na hi laha u nga endlaka mali ya kahle eka bitcoin xana u lava ku endla mali ya kahle ehandle ka ku va u nga lavangi kumbe ku rhamba na un'we ki Loko swa swi te tano, lulamisa xo tsala na phepha hikuva hi ta ku nyika tinomboro ta vanhu lava nga tshembeka lava nga ta ku pfuna mayelana na vuxokoxoko bya Bitcoin. A Tzaneen kumbe a Phalavurwa ne le Mapulaneng tihlanganiseni na Justice eka 072 758

eh, the ruling party xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula swi tikomba eh swa mhaka ya mec swi nga ha pasangi a hi tweni ni wena muyingiseri wa mehe ku ri yini le ka 015 297 1855 inhlekani
ayi khalanga minjani hi pfukile minjani papa hi pfukile kwa ku tolovela ku xeweta ne a swi onhi ku xeweta okay ni ngo ni rhanga ni ku e ingaku moya wa ntombi liya wu nga etlela hi ku rhula ne i ntiyiso mm, xo sungula a hi languteni mhaka leyi na swi tova vanhu vo tala va na ku teka blame va yisa ka mathicara ne mm. a hi languteni zame ku languta video liyani a hi languteni ku swi endleke kwini loko languta video liya a yi kombi kahle ku i khumbi ra xikolo kumbe hi le handle ka xikolo laya mm. leswi vulaka ku ni nge teki blame ni yisa ka vadyondzisi xa vumbirhi a hi languteni mhaka ya cellphone um ku ze ku va na mhaka le nkarhi lowu a va ku ti-cellphone aka vana va xikolo ti nga pfumeleriwi a ni ri ivi va ti vulavulela va ku ri no va tirhisa tona ku endla research ti-cellphone so loko mo languta leswi cellphone yi nga yi nga yi nga tlangisa swona xiave aka mhangu ya ku fana na leyi vana va xikolo lavan'wana va kote ku recorda video video leyi hikuva sweswi swi kha hi tirhisa swilo swa ku fana na ti-social media swi fast ngopfu ni mi byela mina ni le gauteng mara swi endleke a venda in a short space se video yaleyo a yi hangalaki ni sure ku yi fike ka mamiliyoni ya vanhu mm. n'wana luyani u kumeke a exposiwa misava hinkwayo leswi nga endlaku na yena a twa se a nga ha tshunxekanga lero loko a hleketa mhaka ya ku ya xikolweni a a swi ta n'wi tikela hileswaku video leya leswi nga endla swona yi endle ku fana na liya ya two weeks back liya ya correctional service liya ya le durban yes mani kuma na mithu so okay a hi languteni ke mina hi ku ya hi mina um ni vona leswi nga endleka leni a swi tshamisekanga aka vana van'wana because vana lavayani sweswiwani lava nga sala kumbe lava va nga hoxa xiave lava va nga rhekhoda lava va nga hluleka ku va va lamulela n'wana lowa wa vanhu ni xoku sweswi moya ya vona na vona a yi tshamisekangi a va nge he tsakisiwi hi nchumu mani kuma mm, na mi ni mi yingiserini mm. a hi languteni the very same people lava va nga recorda video lava a va ri ku hlekeni va kha va ba mavoko loko n'wana lowa wa xikwembu n'wana lowa wa vanhu a karhi a biwa hi vona lava namuntlha loku languta picture leyi va nga ku machini a ni swi tivi ku va sapota yini because va tsandze ku n'wi sapota loko a karhi a a twisiwa ku vava n'wana lowa wa vanhu ma ni twisisa so lexi ndzi nga ta ku ku ku hlamusela xona bot pet ni nga ku hi ku ya hi mina na swi tiva ku a- a ni mi ri mavonelo ya ya mingiseri a hi mavonelo ya xitichi i mavonelo ya mina mina a ni ta ku vana va xikolo va nga ha pfumeleriwi ku va va nghena na swilo swa ku fana na na tifoni exikolweni ku loko mo languta timhangu to tala leti ti endlekaka swikolweni va swi endla ingaku va va tiyimiserile hikuva va karhi va tirhisa ti-cellphone after that va swi hangalasa and swi endla ku ri n'wana ku ri victim mutwisi wa ku vava u sala nga ha hlayisekangi leswi nga endla ku ri n'wana luwa wa vanhu a hetelela a teka vutomi bya yena kambe hi swi hi swi hi swi ringanisisa ku yini mingisero wa mina hikuva swi hi kambirhi video yi hi pfunini hi kota ku vona vubihi lebyi kambe ke hi hala tlhelo swi tikomba ngeti ku hangalaka ka video leswi nga swi tshikelele n'wana loyi ku tlula na mpimo ivi swi n'wi fikisa ka xiyimo lexi ko va ku hleketelela swi n'wi fikisa ka xiyimo lexi se hi vulavulaka hi xona muntlha se xivutiso i ku hi swi balansisa ku yini ku ha swi lava ku hi tiva mahungu lawa hi hala tlhelo ha swi lava ku hlayisa vutomi eh na swi dya ma swi n'wina plus n'wina ni le entry lomu wu tirhaka hi n'wina vatiki va mahungu mi tsakela ku va mi kuma mahungu yo taniya lama ma ha hisaka kambe hi ku ya hi mina mina a ni ta ku ri um swi nga ku ri tifoni ti nga kumeki ku va ti rhikhoda mahungu ma ku fana na lamayani because hambi ku ri n'wina ni xoku laha mi nga kona mi ve eh, traumatized loko mi languta video leyi leswi n'wana luya a bisiwaka xiswona and a nga ri ku anguleni hi ku tlheriseta a nga ri ku anguleni n'wana luya hi lero yi tsema na munhu nkulu lo munhu loyi a nga na switwi munhu loyi a nga normal loko a languta video liyani a nga khomeki kahle kumbe ni ngo mutswari loyi a tivaka u na vana a nga khomeki kahle because video liya mhm. i reflection ya leswi hi nga swi voneki ku hlaya ka n'wina mi ku ya mi pfuna video ku va hi vona swilo swa ku fana na leswiya mara i reflection ya ku um laha marholeni or laha matsambu high school vana va le mhm. matsambu va hanyisa ku yini or la sweswo sweswo ma swo i reflection ya ku leswi hi nga swi vona lani a hi ku swi endleka ambilu ntsena it's just that liya yi likini but ku na to tala leti to ka ti nga rhikhodiwanga ho ka hi nga ti vonanga ti hangalasiwanga ntiyiso eh, nakoho sweswi swi ta hi pfuna ku ya mahlweni loko hi langutaka timhaka ta ku ololoxa swiphiqo swa muxaka lowuwani ku se swi ya ololoxiwa njhani loko ku ri na na swiphiqo leswi swa ku va vana va xanisana hi xivona e a a a swikolweni ka vula yona video yi ta boheka ku tsema nhlana hikuva a ni tin'wana ta tivhidiyo leti kumbexani um loko se i fanele i ya yi vona a wu ta sungula i lemukisiwa ku n'wina mi nga ta ka um mi nga mi nga papalata kambe ni khensi loko mi te na tlhelo lerin'wana mi nga ta na rona ya mara eh, blame yi nga yi ka vadyondzisi kambe n'wina n'wina mukalemi va mi dyondzisi ne yes na botmogi kwalano e khale ka mudyondzisi wa mina loyi ya primary mm. a va swi tiva ku a hi pfana hina hi tsutsumisana ku bananiwa so a va nga koti ku vona leswi humelelaka kule vo twa rasi mm, yini ne so mathicara ma nga blamiwi because swi leswi endleka a kule na mathicara na vona va shocked because vo vona video liyana va swi vona swi sukele kwihi
xileswi vongo yin'wana mi nge xi koti xi tsandza na mutswari wa xona na metweni bata ndzi khensini ni vona siku lerinene na n'wina hlayisekana a khensa swinene hi ta fikisa swi swa makumu mingisi ro mehe nakona ku humelesiwe hi morgan xiva munikalanga pet mathevula dj met wa landzela a ku dzumba na mina ni vulavurisa sweswi ikwalo dj met nhlekani